Diyare ku tu wekî min hêja xerîbiyê nekişandiye mirako. Vî vîdyoyî heta taliyê hetanî dawiyê temaşe kin, hûnê tiştê baş jê bigirin, bimînin xêr xweşiyê de.

Got tu bixwaze çîroka koşmaniyê bi min re bixwîne, li awaza dengê min î melûl guhdar bike, tê bibîne di her nefesekî min de çend caran navê Tewrata min derbas dibe. Got li ser sifriya dûrbûnê li nava nûkêrê heset de ez difitisim. Behrîye di gewriya min de bi ava xerîbiyê nayê dar qurtardin hemşerî. Gel wî gund hî? Kî maye heta ku ez namakê, mektûbekê jê re bişînim? Ji bo ji wî apê min re bêje ez ê bêm! Bi baskên xweşmaniyê ez ê bifirûbim. Ez ê vê lêborîna xwe bixwazim ji wê vîna ku min dinêvî de hişt. Ji wa çûka re, ji wê biharê re sîngê çandina min di axa xerîbiyê de rizî û min tu kirasê evînê li gorî beşda hestê xwe nedî. Xuya ku serê min dabû bi serê tu kesîneyê hemşerî. Di va kolanan de ez dîmenê vî wextî têr bûm û çavê min nema têrî rondikê min dikin. Min bêriya sibeheke kiriye ku ez dengê din kareşiyar bûm û kalîna bilûra şivana li ber guhê min neçe hemşerî û ne ji bêhna nanê tenûrê û berxikên pêşiya mala û çîrokên dişek bi hêlkên dirêj de. Roj ji ser min derbas nebû ke min pirt û kavîr ayîna xwe di rûê vê xerîbiyê nexwendiba. Di vê xerîbiyê de min pişt nivîsoka xwişkan, di vê xerîbiyê de min pişt nivîsoka xwişkan helbest westî.

Ji dijminê me helal in. Evan dîktatorên qeşmer îslam li me kirin em dî kirin Hitler. Ev xweda rê şev û rojan bila bes bê nev derd û jan. Ev dîn heger dînê te ye kê kir hevalê xûn mijan. Ez li welatê xwe bêsûc, riswa dibim, dixebizim, bi fetwaya mizgefta te di xwîna xwe digevizim. Ev derdê min pir ji hêj e, çîrok dijwar û dirêj e, hemû diz in, mirov kuj in, dîroka wan mişt qirêj e. Ceng û remen, sal û zeman kuştim evan derd û xeman. Bûm kedayê vê dinyayê nav û namus ji me heman. Ez rateqandim der bi der, li ser serê me ceng û şer. Min dikujin, Him dibêjin salawat li ser pêxember. Lê îslamê zû peyda bû û hevşa girt û hev seyda bû. Ji hingê ve heta ev rogirtiyê de bo qeyda bû. Go îslam hate meydanê, hêz û hêza xwe min danê. Min bi xwîna xwe mezin kir wê ez xistim di zindanê. Dîn ez kirim saz ol û ol, tofî mofî bê maf li çol. Misilmanek bê ser û ber. Meren gaz û qels û melûl. Bi destê van misilmanan e van cîran û pismaman tev bi talan û şevat çû û da bo dezgeh xanûman. Recîman tirk bû ya faris hem erebê nezan û pirsî, Rûmeta min parçe qand in lê dil derê min nepirsî. Bi navê min û bi navê te û bi navê dîn, bi navê te û bi navê dîn pênasa min ji min dizîn, bi ol û qanûnên sexte got ji min ji te hemû rizîn. Ey xwedayê jêr û jorî. Ger tu nêzîk î ne dûr î, hey wext li min heta kengî ev kota ku zilm û zorî? Nizanim çend sal û dem e, nizanim çend sal û dem e li qey ev ê doza xwe me. Her li pey bim dê lê pembiyên beyra wextan heta hem e. Hawar dikim ez ev em e, xwedanê vê qada xwe me. Wek miletan ez milet im.

Ew milet ê dewlet nîn e, bibêt nebêt ew bêdîn e. Bêdewletî bêdînî ye, dîn û dewlet ji me dizî ne. Ew şairê vê nebêjê yan xaîn e yan jî dîn e. Rûmet birîndar e kurd welat kur û keser e. Ey xwedayê, ey xwedayê ji her kes re zelîl, bexîlê te me ya ne min wekîl, ditnî ilmen ya û ez nizanim ez xerab im yan bertîl. Ez bi darê zorê ereb im, faris im, hem tirk im. Heger bêbna kafir im, xaîn im hem bêedeb im. Lê ew tiştê ku ez dizanim, lê ew tiştê ku em dizanin, ez şikabûna xwe dixwazim, serxwebûna Kurdistanê la abedî li we la kebdî. Spas. Ji bîr nekin, ji bîr nekin, li ser Youtubê, li ser Facebookê, li ser Instagramê sayfa bi navê Pir Zane li benda serdana we ye, bibin abone, dîmenan.